Em kevine ji wê em nikevine. Di wê ayeta Qur'anê de ayeta pîroz dibêje ey eyyuhellezîne âmenû kutibe aleykumûs-sîyâmû kemâ kutibe alellezîne min qablîkum leallekum tetteqûn. Em ji Remezanê ne derkevin wela feyda me bî, wela bes, wela me xwe birçî kir, me xwe tên kir, bila feyda me gelekî di Remezanê de hebe. Em ê niha hinek nuqta ji xwe re bêjin, em înşallah niha feydî jî bikin niha pîşa hêva Remezanê were. Em hazir bîne hêva Remezanê bikin, wextê hêva Remezanê hat em Tê de cahiz bin û em gelekî feydê jî bibînin. Ya ewil em niyeta xwe bikine xalis bo Xwedê Teala. Niyeta me ji bo Xwedê Teala bê çi îbadetê me de çi emalê me de. Ya dî emalê me ser sineta pêxember bin aleyhî selat weselam. Em darî dû em darî ferzê xwe bikin kêmasî di ferzê me de hebê em ê kêmasî rakin. Em îbadetê me kamil bin. Îbadetên hebin hêm xwe neelmandî giha me vî umrî ez hêm ez nakim va îbadeta em xwe belî mînin hê hêva Ramazanê nehatî ez wa îbadeta bikim. Wela mêja duha ye, wela qiyamil leyl e, wela ezkarin we Qur'an e, rojî ne hene dişem we pênşema em ji xwe re hê neha em xwe bielmînin. Em ji dev gunehê xwe biqerin. Em darî dora xwe bikin. Çi gunehekî me yê kiçik mezin hebê em tewbe bikin, em bikevin hêva Ramazanê de em Nisanê tobedarê paqij ji guneha heta ji muhu were. Em niha em Qur'ana xwe vekin û Qur'ana xwe zêde bikin. Yê Qur'anê naxwînî niha ve pê de Qur'ana xwe veke. Yê Qur'an dixwînî Qur'ana xwe zêde dik Qur'ana xwe zêde ke xwendineke welê tu ji xwe re hîdî hîdî tu ji xwe re lê bifikrî. Bila ne xemate wela kas kengî Qur'anê xetim kim û çend safha min xwendin bila gelekî xemate îsal bila gelekî xemate çi bî min çi ji Qur'anê fêm bikir min çi ji Qur'anê feyde kir. Ê em yadî em ne eleqatê xwe sîlete rehma xwe de em biçekî lê fekin li xwe vegerin. Neqeba xwe û bira xwe birayê xwe û xwehê xwe de mirovê xwe yê nêzîk û hîdî hîdî heta ji min werê miho sîlet rehma xwe nû bikê pîşe em kevin heywa remezanê de. Em dilê xwe paqij kin ji va êşê henê hesidî û zikreşiyê tiştê welê em ji hev du efû bikin bi dilekî paqij em xwe bielmînin dilê paqijiyê em xwe bielmînin qiyamilêl mêjê şev em ji niha ve em xwe bielmînin em hinek daş qurana pîroz ji hedîsê pêxember aleyh sat weselam duanê xweş em ji xwe re hafiz bikin em binekî xwe bielmînin pêtir

Ev mişkila me ya û va telefona û va înternêta em gelekî rastî em gelekî ser dimînin. Em bikarin em divê em em gelekî ser xwe bisekinin, em kêm bikin, em wa wextê xwe welê vî rengehnê em neborînin. Em bila heyva me ya Ramazanê ne heyva hema xwarinê bê. Lil esef û kanha ev qenewatê henê û ev îlana heta henî ji me re dine xuya kirin. Heyva Ramazanê heyva îbadê û tewbê û tu xwe bixêrînî heta tu bîye însanekî dî hatî guhartin bila nehêva remezanê bê. Ew civatê me ê dirêj jî em mînin heta nîvê şevê ta piştî nîvê şevê em nînin şiyar em kutakî dirav mêja sibhê belkî li esef xwe teala me tevd efû kê hinek narabin mêja sibhê jî divê em ji dev vê adetê henê em bikarin em zû razin ji bo em zû rabin heta em bikarin remezanê de em pîşe mêja sibhê em rabin qurana xwe bixwînin duayê xwe bikin ezkarê xwe bêjin heta mela bandî û her mizgefta xwe Em mêja xwe bikin. Teban em behsa civatê helal dikin, em niha kêm bikin. Ji xwe ji civatê heram. Divê em ji dev biqerin û em tobe bikin. Em hêdî li jî nevegerin jî. Heta em bikarin evî wala heşt saeta, neh saeta, deh saeta rojê dirazin, em bikarin em wa saetê xwe yê razanê jî kêm bikin. Mû şeş saeta şev razê, nîva rojê jî nîv saetekî, saetekî mû razê, înşala xwe tealeyê quwetê bidê mû ji bo îbadetê mû ez karê mû pêtir bin. Em bikarin ji xwe re bernamicekî deynin. Ti ji xwe re deynî an mecmûa ku xwe û tu keçik ji xwe re bi ramcekî deynin heyva Ramazanê me filan filan tiştî bikin mutabaa hevdu bikin û hevdu qawîm bikin û qewî bikin ji bo gelekî tiştekî baş e. Em xwe bi elmînin rikûê me, sucûdê me, îbadatê me bila bi rengekî paqij bin. Ji bo em bikarin terawîha de wextê em terawîh dirêj bin rikûê we gelek jî bin em elîmî bin îbadeka paqij û xweş. Yadî jî şixulekî me hebê mabê em şixulê xwe malê şixulê xwe dinyayê em nehêlin heta hêva Ramazanê heta ji tewerê tu bikarî neha wa şixulê xwe bike an şixulanê te hebin bêle piştê hêva Ramazanê şixulê te neke wa rojê Ramazanê de heta hinek ji me dikevin xelatîk Amazon de şixulê xwe gelek çûna sûkî û çûna hatina ji ber cilê ji ber xwarinê ji ber çi dêlne taliyê dehkî taliyê hêva Ramazanê de bija orastî şaşîtîka gelekî mezin e bija em welê bikin Noqta taliyê em xwe jî, em zarokê, zarokê mala xwe, zarok nê mirovê xwe, em welê zarokê kiçik em wa jî welê behsa Remezanê ji ware bikin. Em wa bielîmî ne welay ka îro ribek roj bigire û maşallah te îro ribek roj girt û rojî bî û te welay nêv roj girt. Saeta te xweş em wa zaroka jî bielîmînin mana Remezanê û mana rojiyê. Xwedê û ev me hinek noqtê hindik û seriya rastî me gotin ser Remezanê tiştek cem xwe jî hebe zêdetir ji me re li xwarê binê vê vîdeoyê ji me re deynin em jî feyde bikin hûn jî feyde bikin.